hanzi tinofara kwazvo kuve tiri pano tinodaira kuti mune 200 hectares dzeland dzamunorima uye uko kuseri kwatakatariswa uku kune 45 hectares dzamunodiridza neoverhead eh, iri eh, sprinkler mungatitaurirewo here kuti zviri kufamba sei panapa aichowadi tiri kudiridza izvi zvitaprepare kuti tiise wit zvatatarisana zvaizvezvi

VaMatadi, nhasi munenge muchitaura neni. VaKen Sharp vanenge vakateerera havo. Kukambani kwedu tine yatinoti self managing yekuti munhu akwanisa kuzvimiririra achiita basa rake aizopa maresults. Saka apa nhasi tinoda kuti timbotaura nemi nerurimi rwaamai e, pasina chirungu chinenge chichiturikirwa. E, VaMatadi, Tanzwa muchitaura nyaya yekuti munoda kuisa wheat in four days. Mungatiudzewo here kuti wheat yamuri kuisa iyi yakawanda sei uye eh, kukura kwemunda wenyu over the years kwafamba sei kusvika pamuri nhasi? Alright, eh, tinoda kuisa 45 hectares dzewheat ndotoda kuisa panapa kuti ndikure mubasa kushinga nekuziva chinangwa chekwandinoda kuenda pandinoda kusvika nemuraramiro wandakaita kumashure ndiri munhu wekuti kana tiri kuchechi ndinoti ndinoda kupinda mukenani saka ndiri munhu akatarisana nekuda kuti basa rangu rikure ifambe zvakanaka kuti ndisvikewo mukenani muchirima wheat yakawanda sei kuti muzosvika pa 45 hectares gore rino Mungatipohe kuti pamakatanga mamini maita zvimangani uye nezve mapa 45 muri kukura muchiita sei pagore pagore? Alright.
Eh, which ndakatanga ne which ndakati which ndakatanga zverimo nda ndati fambei kutobhako. Yo ndakatanga ne 20 hectares. Ndikabva mu 20 ndikaenda mu 30. Eh, iye zvine zvindikuina mu 45. Ndikuti asara next year Ndinokwanisa kupindawo mu 100 hectares dze wheat nekuti ndine ma issues anga achinetsa ari anoda kubatsirwa ne government e land kuti ndiite basa iroro. Tisati tabva panyaya iyoyo yekubatsirwa nehurumende, mm -hmm. tinodaira patakaita program ye last time ye mm -hmm. first episode ye mhm. podcast, mm -hmm. pane vakazoonawo program iyoyo Vakateerera zvamakataura vakanzwa zvishuvo zvenyu. Mungadedemurewo here kuti vanhu vanzwisise kuti hurumende yakakuteererai sei or yakanzwai mashoko enyu sei iri kukubatsirai sei? From that one hectare. Hurumende yakaonawo program yatakaita yenyika Ken Sharp ndobva vanoshandawo mugovernment ma one two vatanga vandifonera saka ndazosvikawo mawari ndobva wanzowo zviri kutambudza pandiri kuti ndinonoke kufamba pabasa randiri kuita ndobva ndavataurira ndinoita ndinoona kufamba pangu pacho ndinoti ndikada kuenda kubhengi bcause mari yandikushandisa pana pezvine zve yese ndeyangu handina kwandiri kutora mari nechikonzo chekuti ndaa ndisina ofa leta saka pawakaona article iya iya wakabva wandidaidza wati no chii zvofamba sei ndobva ndavatsanangurira bva vati hatakubatsira kuti uite ofa leta saka e, apa muri kuda kuti gore rino or gore makore anoteera muende pa100 hectares dzewheat imi mine 200 hectares chete munozozvifambisa sei nezvimwe zvirimwa orit ndinoti hatiti 200 bcause panhu pamunda pandakapiwa eh, arebo ipapo inosvika kuma 200 then ndinozorendawo mumwe minda mafarmers ari munext anenge achikundikana kurimawo
VaMatadi, munga, e, tombodzokera kunyaya yatakatanga nayo yetobhako. Makataura nyaya yetobhako vanhu vakasara vaine kukahadzika nemibvunzo yakati wandei yekuti a ah, kubva pastage 1 iyi kuenda pane iyi vakafamba sei VaMatadi. Munganyatsotitsanangurirawo here kuti pakurima kwenyu kwetobhako pamakatanga nemahectors mashoma muchikwira zvaifamba sei uye be makatara nyaya yemachaina vakakubatsirai vanhu vada kunyatsonzwa jekeso yakanaka kuti zvakakufambirai sei makabatsirwa sei kusvika pamuri nhasi orit eh, pakanaka chaizvo machaina akandibatsira ndakaenda ndichinotora chikwereti mutime iyo ndaishandisa ofaleta yamai asi yakange munhu wakanga uri mudiki zvavo zvonditame kuya kuno saka machaina akazondibatsira akandipa chikwereti ndikarima zvakakwana ndikadzorera chikwereti Ndokusumuka kwandakaita.
Ipapo mava muri pamahectares mangani kuzosvika pamuri izvo zvinezvi mava pamahectares mangani etobacco? Machina akatanga nekundipa 3 hectares. Machina akandipa 3 hectares ndichibva ndachovha from 3 hectares idzodzo ndichibhadhara chikwere the next year achibva wandikwidzira hectage ndobva ndachengeta mari ndega ndakuma 10 hectares ndobva ndakakwira kuenda ku20 hectares ndakuchengeta mari ndega ndakuita mabhajeti ozati inini ndinoda bhajeti yakakura sei pehecta
saka iko zvine zvimuri pamahectares mangani etobako ndiri pa45 hectares 45 hectares mm -hmm. tingati pa45 hectares dzamakarima gore rino goho renyu ranga rakakura sei uye tichida kuratidza vamwe vari kuteerera vakatarisa iko zvino izvi mhm. kuti ukarima 45 hectares dzetobacco mhm. ukaisa zvese zvinodiwa pundutso yacho yakamira sei eh, pundutso ukarima 45 hectares dzetobacco eh, mostly tinotarisira kuona isusu 3.5 tons per hectare then eh, tinotarisira kuona average price yekuma 3 dollars 70 38 pa pa kg but this year hazvina kunge zvo kwakaita onine kwakapisa chero dzimwe nzvimbo taidiridza tatine machallenges ekuti zuva ranga rakaita sei ranga rakati nyanyei asi takakwanisa kudzora mari dzedu dzatakaita sei dzatakaisa mura tasara neprofit e, tiripo panyaya yekuti tipe kurudziro kune vamwe vari kuda kupinda mufarming e, mungave here kuda kutaura kuti segore rino Makasvikawo kune mari dzakaita sei patobacco? Yes, eh, gore rineri ni mari yandakasvika patobacco yakaenda kuma yakanga yakati dzikei yasiyana nemakore apfuura but yakaenda kuma nearly 400,000 US dollars yes. yamakawana patobacco gore yes, rineri. yes, eh. Pasizon. Yes, this is it.
Pamatadi mava matidzosa kune nyaya yamakataura yakasara ichibvunzwa nevanhu va- or yakafadza vanhu vakawanda. makataura nyaya yehelicopter mhm. kuti moda kuzobva kuno muchienda kumarondera kune mombe dzenyu kunoona mombe dzenyu nehelicopter tingati nezviri kuitika izvi mvura ikaramba ichinaya mvura ikazonaya mwaka inotevera helicopter iri kuuya here oro maapapi nechirongwa chehelicopter ayo ndiyo ndakatarisira chaizvo chaizvo nekuti zvandiri kutarisira ndezvekuti ndikagona kuisa mapivot andaisa pamunda apo eh, ndaibata foni yangu ndoyeka yekuti no

profit but gross inenge iri kuma 720000 saka ndotarisa herikoputa yekuita mari ndoona kuti inini mashinji acho akanaka acho 1.5 to 2 million to 3 million saka ndozoona kuti ndizvozvo eh, ndichazvikwanisa ndichikumbira kuti murambe muchiuya kuti pese pandinoita every step munenge muchiona kuti even waikuvhunza imvunzo iyoyo wazogutsikana kuti zvinoitika
right vamatadi todzoka futi kuno todzoka kuno kumunda e, muri kutarisa kuti kana muchinge mapuwa maofa letter nehurumende zvi ndeipi gwinyiso yamuchawana pakuita mushando wenyu pano gwinyiso yandichawana ndikapuwa maofa letter ndekuti ndinokwanisa kuenda pamabanks ndikwanisa kuendawo kunana ada maprogram egovernment zviri cheap kuti ndide jump up ndinomhanya kufamba kwangu bcause ndinda piwa finance
tomboti segore rakapera imimi muchiri mafodya makaseenzesa mari yakawanda sei pakurima fodya uye toenda pawhiti kuti muchapinza mari yakawanda sei pakurima whiti sezvo muri self financing right patobacco ndakatarisa inini kuti mari yandoburitsa pakushandisa

and hatizivi kuti matenga anenge achivhurikawo sei makore mwa, mwaka inotevera. Imimi gadziriro yenyu ndeipi kuti kana kukauya futi drought munorikunda sei? Ya, gadziriro iyoyo ndeyekuti mari mari yandakabata gore rino yese ndakamhanya mhanya kutenga mapivot izvi nditori mushishi yekuti ndakangomirira kuti pamunda pandakapiwa vaiti within three four days vanenge vakiisa mapig nditange kutobora mabhoro
muda kubora mabhoo mangani panapa Unobora 8. 8 boreholes and then moshandisa macenter pivot kuti semadiridziro.
Semadiridziro ndoda kuwanza madiridziro handisi kuda kurima kwekutarisa mudenga unotukana namwari kuti mwari maita sei iye akatipa maoko kuti tifunge nekuti tishande tiise madiridziro
mambotaura nyaya yekuti munorenda minda kune vamwe vane minda yavo iri around panapa mungatiudzawo kuti ikoko munenge muchizoita sei kuti ivo vange vachiwanawo cheuviri Ya, Kuburikidza mak- nebasa renyu. mak- makosi anoenda kuma 400 per hectare pasizini ah, ko ivo varidzi veminda munovaitira sei Vano- vanochaja per hectare okay Eh, so munhu akanga aina titi 20 hectares times 400 dollars ndo ma- marenda watino- watinowapa
tomboganhura pano tozotopinda muchikamu chinotevera
faith family business adventure this is the phoenix podcast with ken sharp

Okay, vamatadi mm -hmm. tinoda kuti inyaya timboidzokera kubva pana vasolomon tavengwa mm -hmm. pamakabatsirwa nevasolomon tavengwa mwana yanga atofa mwana wake nemwana wavasolomon tavengwa yes, uh -huh. mukari mahecta mm -hmm. then nepamakazonowana loan yekumachina ye 3 mm -hmm. hectars mm -hmm. nepamakazotanga kuzvimirira mamega pa 10 hectars vanhu vada kunyazonzwisa kuti maifamba sei kubva apa kuenda from stage to stage Alright, alright. Apa paka paka paka paka jack. Eh, pandakawana ma fertilizer ye ndaita kunoshandira. Ndakasvika uri ma 1 hectare. Ndobva ndazobva ipapo ndichibva nda ndaenda kuma China. Ndobva ndanopuwa 3 hectares ne ma China. Ndobva ndarima. Ndobva ndabhadhara chikwereti. Ndobva ndasara ndine mari profit yakange yakanaka. Ndobva ndachi company yakabva yangonge ndangenda beta yakuvhara yakuvhara and ni drive. yobva yavhara saka yavhara ndakazotora mari nemuzukuru arapa akati sekuru ngatienderei mberi tega ndobva tatanga kungorima fodya tega takadaro the next yacho gore rekutiri yacho ndobva tava ndarima ten hectares ndichirendawo minda yemudhuze nepamba papa ine irrigation ndobva ndakabva pa ten hectares ndakuzo
yes
right vamatadi e, kune vanotyira kure nyaya yekurima iyi vachiti zvinodhura makost ekurima 1 hectare yetobacco akamira sei
makost etobacco oh, anodependa nezvaunoda kuwana mufield kumasmall scale andotangira kuma 1500 Pehekte. Pehekte because anoenda makamba anopiwa mafetiraiza ana MTC ekuma 1.5 iwo shanda nemhuri yake saka anenge ari chi anenge ari ari low then kuma commercial kazhinji kacho anotangira kuma 4.5 achikwidza up to 8000 8000 yes, per hectare yes from 1.5 to 8000 yes, yes.

exactly the same dollar for dollar or is it higher on a commercial so zvikuti okay. kana uchisenzesa mhuri yako muchirima semhuri chete musina vashandi mm -hmm. nekurima uri commercial mhm. zvamunoshandisa mm -hmm. fertilizer maseeds nemishonga zvinofanana here or zvinosiyana
maseeds anofanana mishonga inosiyana masmall scale hawaisi mishonga yakanyatso yakakwana inosiyana mafertilizer maprice anosiyana futi because mas most wo pamba kwa wanisa fertilizer yepasi uh-huh. atinoti isu kana totobhako ma ma ordinary sea isu kuma komisha tushasa tuti ma high sea uh-huh. antu anosiyana ne difference maybe kuma 20 20 dollars uh-huh. because ma ordinary sea aruma 30 32 33 ma high sea aruma 53 dollars per bag
okay tiripo pa eh, tiripo panyaya yekurima futi tobhako apapa Muchida kuudza umwe munhu kuti at, kuti ari kuda kurima tobacco e, mungamuudze kuti atange nepakakura sei kuti e, amire nguva yakarebawo sei kuti asvikewo kuma 45 hectares kwamuri uko
ya zvinodependa nekusiyana nekuti e, ari kushandisa mari yemuhomwe here kana achishandisa mari yake yemuhomwe ndinokurudzira kuti anofanira kutangira pa 1 hectare

And experience inowanika kupi vanhu vanotrainwa kupi kuti vazenge vachikwanisa kurima fodya? Yeah, zhinji kacho kunana Black Fobi. College yeah, Black Fobi. It's a college known Black Fobi. Ana kushinga pikere
vanotraina vanhu, ana kutsaga vanotraina mafamasi. So tochidzokera ipapo, imimi makaenda here through training yekurima fodya? Were you trained? Haina, ndina kuenda. Imi makazvigona sei? Nothing.
Yeah, ndakwenda andina ku andina. Imi makazvigona sei musina kuenda training? Ah, ndakangotanga nekuvhunza. Eh, ndaifamba mune vanhu vakanga vari advance kwandiri. Ananya kuonda mafriends vakanga wapika. Waiona kuti mfana yandi kune kune jam yekuendera mberi. Wai ndaenda kwa farms aunti kino kinoona kuti vari kudii. Ndo mudzidziro wandakaita tobacco. Makambobvunzwa last time na Ken Sharp. Kuti zvaunoitirwa nemubereki wako or zvaasingakuitire ndizvo here zvinokusimudzira muupenyu? Imimi mune mhuri, mune vana. Vana venyu muri kuvapawo here dzidziso yezvamuri kuita pano? Yaa vaive vachiri vadiki asi chimwe chikomana chacho ndinomboya nacho kuno kufarm.
todzokera kuzvirimwa zvamina zvo pano nyaya yemacost ndo yatiinayo izvozvi kuti tione kuti vanhu vanoda kurima zvirimwa izvi zvinokwanisika here nemaresources avanenge vainawo toenda pawit mozotenderwa pachibage nepabeans kuti pehecta panodewawo mari yakawanda sei kurima hecta yechimwe nechimwe chezvirimwa izvi
right ku kuwit kunoda mwana wandiuza inini kunoda 1.5 dai ndoshandisa inini 1500 per hectare kutobhako ndoshandisa 5 point per hectare kubeans the same newit inorenja kuma 1.5 again kuchibage kuchibage 1 point something maserious ese kazhinji ari kuma 1.5 according nekuti season iyo mafertilizer ari akamira sei 1.5 1.6
and now when you look at productivity yield per hectare from the three crops is it similar the output the money you get back if the money you're putting in is the same is one not more profitable than the other tiri kuti taona kuti zvimwe zvirimwa zvamunorima ma 1 point 1 point handiti ma 1 point 5 1 point 6 right maisa mari yakadaro iyoyo Tozotarisa zvamunonokohwa nemari yamunenge maisa per hectare. Zviri kufanana here kuti beans muri kuwana same same tonnage, matans akafanana nematans echibage or nematani ewheat per hectare or zvinosiyana? And not only tons but price, And- money that you get out. And then price yamunozonotengesa nayo iri kufanana here? Ayo inosiyana.
Chimu ngatidedemurire hepa kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti zvakamira sei nemaprize ariko iko zvino. Okay.
Eh, wheat inorenja kuma 450 to 500 per hectare per, per, per ton kuitengesa. Eh, sugar beans. Eh, eh, profit, eh?

Ma 2.6 2.7 also less than okay
so why muchizochuza kurima chimwe chine mari shoma kune chimwe chine mari yakawanda okay chibage chinorimika uh, zvinosiyana neseason season yatiri nei handiteka ndiye ndiye wheat ehe wes kune chando winter chibage unoona uchirima but chine chine risk mm. saka unotongo manikidzwa kurima wheat then pa pa beans unotongodzirima nekuti unongoziva kuti ndikaisawo portion yebeans oisa chibage nebeans time ichi imwe chete
takatarisa mwaka wegore rese panapa tingati panorimwa gore rese here ee panorimwa gore rese
atimire
Okay. So farming here is throughout the year. Uh-huh. Yes. Right. Eh, Vamatadi, mai maitaura pa program yekutanga eh, zvamunoda kunge muchiita neequipment ne muchiwedzera equipment pane here kubva patakapedzera kutaura paya zvimwe zvamati mawedzera oro zvamuri kuwedzera iko zvino tanzwa yedu nyaya yemasender pivot amuri kuwedzera nyaya yemaballs amuri kuwedzera pane zvimwe here zvamuri kuwedzera ya zviripo mungati tsanangurira ma matract mapivot ndakatotenga atongomirira kuti ndikatongonzi nda mapigs ma aiswa pamunda akutongouya mapivot makatenga mangani ndakatenga two two center pivots mm. okay. what is the cost of one uh, eh, 66000 us dollars uh, eh, 30 hectare pivot 30 hectare pivot okay zvimwe zvamuri kutenga ndezvipi zveku itisi basa renyu rekurima riende mberi ndakuwedzera plunder

You show us some of the planters there that he already has, but he wants to add more planters. And let's include that on the program to show our viewers exactly what kind of equipment, how it looks. I know we've got a beautiful case tractor. He was telling me about his tobacco as well, the equipment, how it works. And sati mapedza yenyu kutsanangura vamatadi equipment yataona panapa neimwe yatichanoona uko kuku ndezvenyu zvekutenga mega here oro ndezvekuwana oro ndezvekuwana zviripo oro ndezvekupuhwa ndezvekuita sei aiwa ndezvekutenga ndega Ndozotenga ndega. Alright.
Eh, ende not kuti ndakaenda kubhingo ndotora chikwereti ah cash. No debt.
Amazing, amazing. Well done. Korokoto. saka todzokera pamambotaura nyaya yekuti offer letter yenyu ikauya munenge makukwanisa kuenda kunotora zvikwereti kumabhengi imimi muri kukwanisa kumbozvifanda mega iko zvino sei muchida kuzonotsvaga mari kubhengi ndeyida kukasika kuzvifanda nonga ndataura kuti gore rino tobva kwedu sigurusi yedu anditi ka eh. eh, zvazvakanenge yeonini yayo yekupisa kwezuva takabata kuma 400 something instead yekubata kuma 600 to 500 thousand anditi ka saka eh, kuti ndirime izvezvi ndaifanira ndaita sati this year ndofanira kuwedzera hectrich but handisi kuwedzera hectrich ndikumende nenda andinayo asi dai ndandine offer ndaenda kubank ndorima ndonitora chikwereti che 50 hectares ini ndofanda 50 kuta kuti ndinoti 50 irrigation 50 dry land and hectares dzitobhako okay uh, okay he saying okay so so mati muri kudzo nhasi mamuri kuchinoi right eh, ndinodaira muri kudzokera futi kuchinoi kuti basa iri ibasa iri rekuti offer tsamba yenyu iuye rifambe zviri kufambawo sei ikoko ya ndiri kubatsirwa boys zviri kubva nekumusoro saka ndiri kubatsirwa eh, wari kutaura kuti boys vaitenge vachinesana na ana pemsik kuti ndaita fanange pamunda pangu ndakabaisa witi saka wari kutomhanyiswa nenyaya kuti makanonoka seti munhu aite zvi aite witi boys vane three weeks vapuwa basa iroro
and then kunoku tiri kuona kuti kunoku hamuna hamuna zvipfuwo zvipfuyo zvenyu zviri kumarondera mungatsanangurirewo here vanhu vakatarisa kuti sei kuno kusina zvipfuyo zvipfuyo zviri kumarondera sei muri kuzviita izvozvo zvakadaro orit eh, kuno kunasira kuita zvipfuyo nekuti ndanga ndirenda but pandiri kupiwa munda wangu zvipfuyo hazvinditotorere nguva kuti ndise zvimwe futi kuno izvo ndosiya zviri kumarondera kwesifama iko kuenda kuchengetedzeka futi

Welcome back, Patrick. We're here for the final segment, and we're so excited to hear the rest of it from you. I'm going to hand it straight back to, to Mike. amatadi patapeta chirongwa chekupedzisira apa chitaurwa nyaya yekuti zvamakuda kuenda unotsvaga mari kumabhengi imi mambinge muchizvibhadharira mega zvinhu zvenyu hazvina here matambudziko amunozosangana nawo Kwa, kwaramba kunaya zvinhu zvatsva motadza kubhadhara mari iya iya kumabhengi hamuzosvike here pastage yekutorerwa zvinhu zvenyu zvamunenge mava makazvishandira makore akawanda haa ah, azviite because ndine experience yefarming yekuti ndinotoziva kuti chero ndikanzi zvaramba sei kutobhako eh, hapana pandotadza kubata 5000 per hectare and ndo cost yandokuti ini chero ndikada kutora bank ndinotora 5000 per hectare saka handife ndakafoira ende handitarisire nyaya yezuva nyaya yekuti ndiri kugadzira madiridziro
because your output per hectare maybe is 10000 yes ende yes 10000 above ende macrops angu ndinoa insure

What about equipment risks? What other risks are there? Ya, ya, onino iriko. Saka tikugadzirira mabhora akati wandi tugadzirira kuti toziva kuti iriko onino. Tikugadzirira kuti isasangane nesu. Tiitise. And then kuvashandi marisk evashandi ekuti vashandi vanogona kuta vachadi kushanda vashandi vaenda munozvigadzira sei even kana pamibhadharo munofambisawo sei Okay.
Yeah, washandi zvinowanika izvo but zvatinoita ndezvekuti unogara uine mari ye tine mapermanent atinobhadhara pe, pe month. Eh, I believe 84. yes, 84 but tinozotora maricho makazho awo yes makazho awo kana paine pa, pataremera Can be double the quantity. Up to 150, I heard something. Yes. yes. So labor is not a risk. Ah, it's not a risk.
Rain is not a risk. It's not a risk.
Bank credit square, it's not a risk. Where do you see the risk? munoona dambudziko riri papi panyaya yekurima mati mati eonino haisi riski mhm. bank kutora chikwereti haisi riski vashandi haisi riski saka dambudziko rino ringawanike papi

time farming is time so tingati imimi pa management style yenyu muchidimu mungambotiudzai kuti munomanaja sei mune maziso enyu here mamwe asiri imimi anenge achiona zviri kuitika papurazi ya yeah, ndinawo panapa eh, pane ini ndinomanaja ndikange ndisipo ndikambota ndii ndine mashops marondera ndikange ndisipo panapa inini ndine mwana watete wangu akamira ndiyo ndakatanga naye kuti ndakutanga kurima one hectare tichienda Eh, awo ndi ndi brother big brother anga ari south anga ari south africa but ndakati muti huya yes ari to renda wa farm yake the next farm ari to rima wa futi yes eh, ndine wa koma ndine mkoma ari have this cousin cousin brother no man ari pano futi saka tari to wande ma family ikurarama iri pano saka tingati vamatadi tiri kuona kunge muri munhu wemhuri family man eh, the extended family man munganyatsoti mungaudzawo here vamwe vari kuteerera chirongwa chino kuti vazive ukosho rokukosha kwekunge uchishanda nemhuri yako pabasa rese raunoita ya zvakakosha nekuti panapa ndikange ndine ndikasiya panapa eh, eh, tinomboteka mafertilizer ekuma 50,000 or nemishonga yekuma 20,000 kureva kuti isusu zvinhu zvinogona zviri pano mustock kana tikaiita kutanga basa zvinogona kusvika 100,000 saka hama hapana pano chero adata musikanzi wanotora one or two but mutorwa anogona kusiya avharisa purazi rese panext purazi pedu apane manager akanga aripo akaunza makunyita akatengesa akabva aenda south africa zvinhu zve-50 000 saka ndinodhisa kuti mamwe farmers hama dziri right kunge dziri padhuzi asi dzinoda munhu ane mwoyo wakanaka inotoona vazhinji muno vanonetsekana kuti oh, sei ana matadi muine rudo rwakadaro muchigara musi wamaseven pasina one dira tinosvika pana muchitukana saka ndinokurudzira kuti rudo nekuisa mwari pamberi chinhu chakakosha
but is it not a is it not a risk patrick you know you, you say family you prefer but if a worker steals from you you can tell the police to take him to jail what happens if family steals from you what do you do with them kana tati handiti mati zvakanaka kushanda nehama mm-hmm. asi kana ari mushandi ari mutorwa mm-hmm. akukushandirai akakubirai munomusungisa nemapurisa Mhm. Ko hama munoita sei?
Hama zvatinoita panapa ndotozi- ndo- ndotoziziva kuti muzukuru wangu ndikamushira chakati haabi Nditori- nditori namukoma wangu anoita zvekumwa mutoriro ndotoziva kuti uyu haasirwe chakati ndinomaneja zvaari andimudzinga asi ndinotoziva kuti uyu pakati haasvike pakati haasvike ndozviziva izvo kuti ndine time nawo
Imimi eh, kubva muchitanga kurima tichiripo panyaya yemanagement makamboendawo here kunodzidziswa zvemanagement yezvekurima izvi or zvenyu zvamambotaura paive kuti maienda mumapurazi evamwe muchinodzidza asi makazomboendawo here pacheya kunogara muchidzidziswa Haa ndini ndakangozviziva kuti inini ndega mwari akandipa natural brain Eh, ndotongoziva ndega kuti apo mwari anotimamira nekutoziva chakuti ndomaneja sei vanhu vakambopa kukadzi kana nekuti chikoro chikutaurwa naamatadi nezvavanoita kuno kumhangura mhm. nezvavanoita kumarondera kwavaine mashops nekumwe kwavanorima kumarondera zvinonyatsotaura ivanhu kuti chikoro ichi chikoro chinobatsira papi or imimi chii chi mambotaura nyaya yenatural intelligence mm. kuti vanhu vanzwisise kuti zvii zvinodiwa kunge zviine munhu kunge anga achibudirira chikoro here or ifocus ya chikoro chinodiwa chakanaka asi tinoti focus nekuti zvatoita nezvekuti isusu hatigone kukombeya peps e, eh, delta coco newater mvura yakatongokosha saka brain dzekuberekwa namwari unadzo natural intelligence afana nemvura
i agree with you, you know? even myself i didn't finish school but i was going to harvard university when i was 46izvezvi ndiri muprepare kuti nditsvage teacher anondi teacher eh, dzidza kwakanaka peps yakanaka enda kumwiwa Deuter yakanaka ida kumwiwa but can't compare Deuter and water.
Muda kuti chii anokudzidzisai zvakaita sei? Ah, maybe language because maths ndodziziva chandinacho panapa imaths maybe language so when can i come back to give the interview in english and you, you answer me in english
Hanzi ndingazouya rini kuti timboita interview yedu nechirungu? Haa ndokutaura kuti uyai because ndagara ndinonga ndataura ndichakuda ipano kuti ati every mastages andinawo nekufamba kwandine ndichiita vanhu vazobelieve kuti ah, takambosvika panapa handi masvika panapa nhasi tiri kuprepare munda mukazouya panapa paine wit handiti ka mozouya imimi pane tobacco next next season handiti ka mozouya panapa imimi pane 100 acres dzetobacco tozouya panapa pane helicopter mozouya panapa makupembera helicopter i'm going to witness all the way patrick but you know you agree with me a goal without a date is not a goal hanzi munoziva here kuti mukave neurongwa husina kuti ndoda kuchiita musi wakadai hachibude zvakanaka imimi urongwa hwenyu huri kusvika papi kuti ichi neichi ndoda kunge ndaanazvo nemazuva akadai Ah, ndozvipa two and half years i think ndinenge nda for the helicopter or for english which one for helicopter or for english ayo english no ilanguage for maybe one year one year six months okay so let's say to now now is almost june huh? yes. june 24 june 25 can i come back and we try in english yes it's a deal

hanzi tanzwa muchitaura nyaya yemwana mukomana ane seven years anombouya kuno kumunda mm. tikanzwa zvenyaya yekuti munoshanda kubva kuseni kusvika kuma 230 kusvika zuva rakunodoka right mwana uyu paanouya kuno kumunda munee muchimudzidzisa chii uyezve imimi e, sezvo muri kukura makore ari kuwedzera mm -hmm. muri kukudza vana Mune tarisirwo here yekuti pamuchazovapa business say in 2050 or in 26 years time zvinenge zvaakufamba sei vanenge vane dzidziso ipi business yenyu munenge muine tarisiro here yekuti rinoramba rakamira ya ndinotarisira because funeka kamfana kacho kanofarira kupurazi ndimwe ndinozokasiya kasingadi kakatouya panapa pamunouya panapa next time uti yatikuri ndichakadaidza pa, even matractor ese kaka ano ano drive he drives all these tractors yeah ano drive oh, seven yes ano drive he's a good driver yeah ano drive yes, he's a good driver saka ndito mudzidzisa kuti ona mwana wangu inini ndinonga akaona article yandaiita nemi last time iyeya aiona kumba ndizaka ndimuti tatarira mwana wangu ini handaona chikoro but ndikushingira kuti ndikuchengete iwewe Anditika zvandakaitirwa namai vangu inini zvakatadza mai vangu inini ndakuitirani ndakuitira iwewe saka ndoda kuti behavior yako inge yakanaka tiri paunokura chenda ndakusira basa iri pachibhoyi tinoti isusu uka ndikafa pana paini mwana wangu akauya akatadza basa panapa pane brief yekuti mishonga saka ndotaura mwana wangu kuti ndafa inini after 50 years kutaura mudhara after 20 yes handitika mwari ndafa inini nditukwe kunzawa baba wako wakanga wakasiya mari yechikwambo yapera saka ndikumutaura mwanangu iwe shanda ende kura une behavior yakanaka pano pamba nekuchikoro kwaunoenda saka pavana ava muri kungoguruma umwe chete here uro vese haa mwacho vachiri vadiki asi mukomana ndiyo ndonyanyoguruma nekuti ndikumuta kuti mwana angodzidza bcause chikoro chandomuendesa ndomubhadharira 1500 kwetemu anofunda kupi mwana

Amatadi tasvika pakuguma kweprogram yedu yatava ne two minutes chete mm -hmm. asi toda kuti mutarise kamera iyo mm -hmm. muudze vanhu vakateerera vanhu vakakutarisai mashoko ekurudziro amusati mambotaura kuti vanhu vange vachiwana kurudziro yekuita basa rakanaka seramunoita
ya ndinokurudzira vanhu kuti kufarming kwakanaka Eh, wanda kuya kufarming ngawauye kufarming hakudi kufungira kana vazhinji vanouya kufarming wasikunyudza mari saka ndiri kudza kuti vanouya kufarming vazhinji wacho ngavatsvage ana mazvikokota vanoziva nezvefarming votanga vavhunza wasaraire mari vari kuuk kana kuti vari kupi Ngavatange vasvika paground wonzwisisa kuti basa rinofamba sei ndozvandovakurudzira asi ndoti vanhu huyai kufarming nekuti farming chinhu chakanaka eh, ndo chinhu chandinoona chinokasika kukuisa munhu pamillion tane dzimwe zvinhu zhinji zvandokurudzira vane takanangana nenyika yedu ndeyefarming
well done patrick we're very proud of you korokoto